Matsonga Machangana a hi matsonga ma ka hina mi hlangana na Isaiah swa ka Chauke a ka chanele ya swa ka Chauke T_V na mi xeweta hinkwakunkwaku la mi nga kona Matsonga Machangana a ku sunguleni ni ve ni vulavula hi ku i nkarhi a nkarhini lowu hi nga le ka wona hi yimele album ya Prince Rhangani. yimel album ya josh rimani yimel album ya beni mahingani va vula ngopfu hi ti-album leti ni swi tivaka ku ri ti ti ti ti ti languteriwe ngopfu hi vanhu vo tala so sweswiwani hi minus one ya prince rhangani album se yi humile ku nga bolo na tikatara album ya prince rhangani comi ten tracks track number one hi yona yi nga title track bolo na tikatara and then hi ku ya le hansi vo matric eight laha ku nga na tinghoma to fana na vo na vo kulungwana ya so album ya prince rhangani yi humile matsonga machangani um ni pfumela ku ha ri ku sapoteni hi ku xava ti-C_D na ti-original na swin'wana na swin'wana leswi nga ta endla ku prince rhangani a vuyeliwa so a ni ta ku hi vulavulanyana hi mhaka yin'wani kumbe hi kombisana nyana hi mhaka yin'wani mayelana na album ya prince rhangani because ku na okay mo ni ku hi ku ya hi Xitsonga hi ku ya hi hina Matsonga Machangani loko album yi huma ko va ku ri na trend yo karhi ku ri album ya mani mani ya ba kumbe yi ba ngopfu kumbe njhani so a ka album ya Prince Rhangani trend leyi mi ni nga yi vona kumbe leyi ni nga yi twa kumbe leyi ni nga hlangana na yona mayelana na album ya Prince Rhangani i ku vanhu vo majority yi ri album ya Prince Rhangani a yi bi so hi ku ya hi mina album ya Prince Rhangani yi kahle u tirheni Prince Rhangani ko va ku ri matirhelo ma Prince Rhangani ka album leyi ma ma ma i ma xiyimo xa le hansi mara ku tirha u tirheni Prince Rhangani why ni ku i ma xiyimo xa le hansi it's because. Prince Rhangani swi tiva kahle ku ri a minkarhini yo tala loko a humesa album swi nge endleki ku va ku ri na na na na nghoma yo karhi leyi vanhu va yi tekela ngopfu nhlokweni mi ta tsundzuka kahle ku hi twenty sixteen Prince Rhangani u humese album ya faka michezi album liya ya faka michezi ku vi na track leyi ya faka michezi hi yo yi nga trend-a ngopfu kumbe yo vanhu leyiwani a va yi tsakela hi 2017 prince hangani u ye a ya humesa album leyi a nga yi tirha a ri wexe loko a ku hambana na beni mahingana and then that album yi dzinginisi ngopfu a ku ri mariana so album liya a ku ri na risimu ro fana mariana leri ri nga trenda ngopfu and then hi 2018 prince rangani u vi a a humesa album na yona album ya kona leyi a nga yi tirha na vo Mister Post ni vi ni yi twa ku ah, like u tirhini a tirhinile ka yona mara a yi ri le hansi nyana and then 2019 Prince Rangani a humesa album yin'wana ya pongo la ka ka that album a ku na track leya ya pongo hi yo leyi nga dzinginisa ngopfu na vinyi va mali hi to ti nga dzingirisa ngopfu ka album ya prince rangani leriya ra ku no ku mi tlanga album ya prince rangani mi swi twa ku no this guy u tiyimiserini a tiyimiserile loko a tirha project leyiwani a ya album ya yena so ivi hi twenty twenty a humesa bolo na na tikatara. so Matsonga Machangani a ka album leyiwani hi ku ya hi mina ni ve disappointed swinene hi Prince Rhangani Prince Rhangani ni twa ku ri munhu un'wana wo tlanga ngopfu keyboard kumbe munhu the best producer ka Matsonga Machangani he's one of the best producers ni nga vuli ku ri hi yena the best producer a ri wexe he's one of them. so but loko ni twa production leyiwani yi nga kona kumbe production ya yena kumbe matirhelo ma yena hi ku ya hi mina ni twa nga ku ma xiyimo xa le hansi why ni vula so hi mhaka ku ku hava track leyi ni n'wi twaka nga ku yi na matimba ngopfu leswiya swa ku ya yi nga kota ku pick up this album ya Prince Rhangani ku fana na ti-album tetiwani tin'wani nga va va la hi tona ni ni ni ni compare ku sukela kwale na ndzhaku leniya vo ma twenty sixteen la nga a nga ba vo Piano Man na vo Vovo kwale na ndzhaku ma vo so album leyiwani yi le hansi i xiyimo xa le yi le ka xiyimo xa le hansi a ka ti album ta Prince rhanga leyi ti wona a nga tshama a ti humesa ni twa nga ku leyiwani hi yona yi nga le hansi ku hundza hinkwayo hi yona number yi ciyile kahle kahle hi ku ya hi mehe ku nga ri ku Prince rhangani music wa yena ni wu landzeleli na wu landzelela swinene that's why ni vulavula na hi ti-album leti ti nga hundza ta Prince rhangani because Prince rhangani music wa hina wu landzelela kumbe ni landze music wa Xitsonga hinkwayo hi ku angarhela and ni support artist yin'wana na yin'wana so lexi xi ni endla ku mi ni vulavula so ni ku album ya Prince rhangani a yi a yi na a yi na a yi na vavumi kahle kahle a yi na matimba. i mhaka ku ku hava track leyi nga yimela xitori laha ka album leyi a yi kona track leyi nga yimela xitori ya le vana ya vanhu vo tala va langutisele yona ya bolo na tikatara like swilo leswi yimbeleriwaka vhele ya like ti-lyrics ti kahle na composing yi xap ya this song but a yi a hi yona ya ku yi nga wu teka ntlangu um loko u langutise ngopfu ka minkarhi leyi nga le ka wona because december mahito ya matsongo ma changa na ku december yi va yi ri na vinyi va yona. so yin'wana ya tinghoma leti mina yi tsakisaka nyana la ka album ya prince rhangani kumbe leyi ni vona ngaku yi ya ni tsakisa kwa ku yi nge wu teki ntlangu hi lelewani ya ya kulungwani wa noyi ya it's one of the best songs ka album ya prince rhangani mara ku nga ri ku nga ri nghoma leyi nga vulavulaka hi yona ku ri yi yi strong ngopfu kumbexana yi tiyi ngopfu ko va favorite song ya mina because hambi munhu o va humesa album yo ka yi nga ri kahle but ku na that particular song kumbe ku na that one song leyi hi swi tivaka ku ri um un'wana wa hina yi nga dlaya yi n'wi tsakisa kumbe yi n'wi khoma kahle mara swi nga vuli ku ri album yi kahle se ku kombisa album ya prince rangani a yi tsakisi vanhu vo tala va le complaineni vanhu vo tala ni vone ma-team rangana va kha va complaina hi ku why mr post a nga ri kona aka album ya prince rangana team rangana mo ni mi byela leswiwani kumbe matsonga machangana mo ni mi byela leswiwani a swi bohi ku ri Mister Post a va a ri kona a ka album ya Prince Rhangani because Mister Post i artist Prince Rhangani i artist meaning ku Prince Rhangani u fane a kota ku ti yimela so hi nga hi nga teki blame ya ku va Prince Rhangani a nga humesangi swi swo tsakisa vanhu ne hi yi veka ka Mister Post hi ku Mister Post u tsandzeki ku a nga vangi kona ka album ya Prince Rhangani so hi ku hi ya nga endla ku album ya Prince Rhangani. yi nga bi loyi a fanele a endla ku album ya prince rhangani yi ba hi yena prince rhangani yena n'winyi hi yexe xin'wana futhi lexi xi nga xi vona ku ku vi na problem nyana ku ya mina lawani ka kumbe lexi nga affecta album ya prince rhangani ku yi yi nga bi yi nga bi ngopfu kumbexana yi yi twala yi nga tsakisi i mhaka ku vanhu vo tala va langutele ku ku ta ku ri na na na munhu wo fana Mister Post vo tala like Mathini Rhangani a va ri hundred percent sure ku ri album leyi ta va yi ri na Mister Post hambi hi mina a ni ri sure na mina ku ri album leyiwani yi ta yi ri na Mister Post ndzeni so vanhu vo tala va ve disappointed va kuma ku ri ku hana voice na yin'we ya Mister Post so swi endla ku album yi vheta yi nga bi loko ku ri ku vanhu a va languteli swo karhi ivi va dlina va nga swi va nga swi va va nga va nga swi kumi endzeni ka album yaleyo kumbe endzeni ka ti ka tinsimu to fana na teto so hi swona swi endlaka album ya Prince Rhangani yi nga bi xin'wana swi ti komba nga ku Prince Rhangani. va affect-iwe ngopfu hi leswa ti-lockdown na ti-COVID-19 ni twa nga ku maybe kumbexani a va nga nghenangheni kahle exitudiyo hi mhaka ku a a yi na matimba kahlekahle album leyiwani a ni swi tivi ku ri ni nga swi vekisa ku yini mara album leyi ku komisa a yi na matimba loko na ha ku yi twa ro sungula swo endla nga ku maybe ko va demo ko ta tlhe ku huma yin'wana because ku na tinsimu ku na risimu ro fana na leri leri nga na na na na bo joe xirimani . risimu leriya na rona a ri a ri la ta va kahle mara ra ha va kahle ngopfu because swi endla nga ku mastering leyi nga kona ka album leyiwani ya prince rhangani yi le hansi na ku na vo na na voice leya bo joe shirimani yi tivaka ku ri um bo joe kumbe bra joe loko yi nghena yi na that voice ya ku ya nandzihisa nghoma a swi kona ka album leyiwani mara vo va nghenini bo joe va yimbelela mara a swi kona a swi tala phesi mi fana un'wana munhu loyi hi n'wi tivaka ku ri loko a nghena ka tinsimu to karhi u na matimba na na na na nghoma wa yi tlakula u nghenini mi e e e phesi mi fana ka yin'wana ya tinghoma kwala ka album yale ya prince rhangani ni sure ku mi ta yi mi ta yingisela kumbe se mi yingisele matsonga machanga mi tale ku hi ta sapota prince rhangani hi xava ti-cd hina hi nga xava kumbe hina hi nga ta kota ku fikela ku xava mara ni swi twa ku voice up ya ya ya phesi mfana a hi yona leya leya leya ni tivaka yona ku ri yi weak ni nga twisisi ku ri i mastering kumbe i the whole production yi nga va yi yi nga va ku yini xi nga va xi affect album leyiwani a ni koti ku swi twisisa so xin'wana mina lexi ni hleketelelaka xona because leyi i mihleketo ya mina ni twa nga ku Prince Rhangani a va nga ri ready ku va nga humesa album lembe leriwani ingaku swa ti-lockdown a va ti byele ku ri corona swin'wana na swin'wana swi nga vheta swi endla ku va va nga koti ku humesa so va dlina va fositeleka hikwalaho ka ku vona ku va ta disappoint vaseketeri va vona because a a va nga tiyimiselanga ku ya mina ka album leyiwani but swa endleka musicini matsonga machangani yi nga va last prince rhangani artist yin'wana na yin'wana ya flop-a ti tele ti artist leti flop-aka mi kuma ku ta flop-a lembe leriwani ra twenty nineteen kumbe ra twenty twenty kumbe ra twenty eighteen. mara hi following year i munhu a vuya ka ba ti-hit so na prince rhangani hi nga va heleli matimba hi nga va heleli timbilu a hi va lehiseleni mbilu hi va sapota ku ya mahlweni so xin'wana lexi a nga ta xi vula matsonga machangana um a na ta blema ngopfu um mr post la nga ta va a ri kona Mister Post hambiloko ni nga swi tivi ku ri i yini lexi endlaku ku xi nga endla ku ri a nga kumeka va nga ri kona ka album ya Prince Rhangani a ni ta n'wi blame-a nyana because wo fana na Prince Rhangani i munhu loyi a va tlangela tlangelaka tinghoma na swin'wana na swin'wana so a ni hleketa ku u ta swi kota ku a zama ku n'wi pick up-a because Prince Rhangani i munhu un'wana a swi tiva ku ri artist ya ku u na voice yena yi kahle this guy can sing he can compose songs. ta ku tsakisa vanhu but voice ya yena yi lava support nyana ya ti-artist to fana na vo Benny Mayengani vo Mister Post na vo Joe Shirimani but loko mi kuma ku Mister Post a nga kona ka album leyi kumbe ka tin'wani ta tinghoma swi endla ku album ya Misa loyi yi kumeka yi va yi ri le hansi mara a swi vuli ku ri hi fanele hi n'wi blame Mister Post hi ndlela ya ku ri hi ku hi yena a nga affect album ya Rhangani ku yi nga bi because artist yona hi yoxe. yi fane yi tiyimela yi fane yi yimela xitori xa album ya yona kumbe xa tinsimu xa yi fane yi yimela xitori xa xa tinsimu ta yona so Matsonga Machangana yin'wani ya ti-review ta album ya Prince Rhangani leyi a nga ta ku yo sungula kahle kahle i review yo sungula ka channel ya swa ka Chauke T_V mayelana album ya Prince Rhangani tin'wani ti-review ta ha ta va kona ku ya mahlweni. na swin'wana na swin'wana hi ta va kha hi burisana burisana hi swona ku ya mahlweni um se xin'wana lexi a na ta ku mi mi zama ku ku sapota chanele leyiwani ya swa ka chauke t v um matsonga machangana because hi ta mi tisela swilo swo talatala ngopfu aka chanele leyiwani lexi hi lavaka ngopfu xona i support ka n'wina ku ri mi hi sapota mi subscribe matsonga machangana mi sendela na van'wanyana ti-video And then because swa Xitsonga swi nga ta va kahle na Xitsonga hi ta va kha hi xi promote ku ya mahlweni Matsonga Machangani so mina ni ta hela kwalawani mi sala kahle xap.